kunyatsodzwisisa kuti uri wrong ndiani and inini uri wrong ndaanaye Aha. ehe asi tinoda kuti tiigadzirise panapa E- e- pa- pa- payavhirwa ndo painongodzoka Ehe, ichivhirwa ehe, futi ende ende zvandiri kufunga kalambi and vari ku- i- vanodzokera futi pafacebook kundodini ehe nanhasi hapana Payabvirwa Right, ipapo. mkoma tamu munofara ndinofara kana makadiwo Eh, kumashaya eh, swederai henyu mudhuze Regai ti- ndivagadzirisire right, mic. right wakona iwo eh, koma tau eh, ndofunga ndambokutsanangurira kuti tazoona eh, maiguru eh, wanova mukadzi wechitu kumba kwenyu wauya wechichema chema zvikazwi inini ndazwi usapetuke pano eh, otherwise ndingatokukwadza wozodzokera kucourt usisina chi gumbo ngendaa yekuti eh, mainina awa wakaenda kuno claime maintenance hanzwi manga musi kunyatse kuchengete eh, mukorore mukunda umuneke ka mwana wanga aina mukorore eh. ehe ndiyo first second born yake Alright. Eh, ti- tisati tatosvika panyaya yekukoti iyoyo eh, tinoda kutozwa kwamuri imimi Eh, eh, mu- muri pamwepo here Chii namainini chinonyanyonetsa? Eh, muri pamwepo here hungu tiri pamwepo nasunungurai wapinduka Eh. tigere pamwepo mumba mukadzi Alright. wangu wechipiri
okay ndina amaikuru acho aripo Alright, makawirirana imi naye kuti eh, taakupinda pabarika ichokwadi ichocho alright I- iyo matauriro akamboita sengati zvakazoita sezvangoita kunzi njo kuna maikuru mazwiro andazviita makaita zvekuti ncho here kana kuti makawirirana Maka- manga ma- mataura amai kuri kuti ndiri kuuya namainini here kana kuti kana zviro kutaura mai nini zvakazongoita vacho kuti emergency taakuenda kogara aiwa takawirirana Mhm. titori nemakore anosvika kumaaround 3 years tiri tese okay Mhm. 3 years solid tiri tese tichigara tese semhuri Aha. asi watange kungonetsa between that period iyoyi haana kunzwisa kuti zvii zviri kuitika
ane zvaambotaura here kuti chiri kunetsa chii ee eh, chaari kutaurawo chiripo iye uri kuti iye iwe ndiri kupfidzisa kuti uende kujeri okay right. ndiyo this is a main point yake ainayo okay. ndikati why chikafu mbo mangu is available mm -hmm. chakawandisa mkoma chaya kusumbokona kunombowonga mm. is plant of food plant mm. of everything mm. but iam shame kuti maintenance yari kuda
azi mwana haasi uchengetwa plus maikuru here zvinonge zvikubikirana pamwepo munondoziyanofunga ndo pane nyaya eh. pakubikirana pamwepo pa danga anga ine ishu yake chinditaura kuti baba ibcd ndaigona kumubatsiridza but mm. ishu yake asi kutaura uri kuenda kumapurisa uri kuenda kudiamond fm uri kungoenda chero kwaenda ini there's no any feedback hamuna kumbogara kugara pasi muri vairi kuti eh, izvozvi izvi mukunetsana kwedu imba yedu toigadzirisa sei kana kuenda kuna tete ah, kumba kwava kuna tete ko eh, hanzvadzi yenyu imimi eh, ari pana tete akadotorai mukanzila from the ah, kubva december december akatomboende kumusha kwake uku kuna mesvo ndikanga ndatomboora mwe mutumire mari bhazi kuti adini adzoke anditi akazviti mwana uri urwara vana mutumire mari obva adini obvadzo paadzoka december iyoyo ndopaatanga nyaya dzake dzemamaintenance nei nei nemaviolensi ne saka zvaende kuondibata kuti mukadzi iwe ndakaroora ndochitangire abcd Ah, iye kutaura kwake wanga achiti eh, mukoma tau azombobvira abvisira kana tsvakirai uno mm. e kobvisira tanga titori mupreparation kobvisira zveshuwa allright titori munzira tatori munzira zvese zviri kuitika tatori pai munzira kobvisira ndakatomutoraura kuti iyozvizvika atitombosviki nguva yakareba ndokatanda kodini kobvisira eh. but kobvisira kwacho manje kwakutondinetsa kuti nezvaakutoitika zvacho manje tochibvisira sei ende eh, ko imimi kuvabereki vake sevanhu vatoo nevana munombotaura navo here kana kuti mune communication kana kuti hakusati kwakusvikika aiwa communication tinayo tinotaura namai yacho kazhinji mhm. tinotaura nana siza mai yacho togoti vafonera izvo totaura navo ende ishu yacho manje ndakabva ndataurira mai yacho nezuro okay eh mai yacho akanga atoti ngauye kumba mukwidze bhazi adini auye auye neyesterday okay. saka polisi ndobva tadzoka kupolisi kwakanyohwe chii mapepa mai yemunhu wati adzokere kumba polisi ndiye ati no ngaagara until chii 19 pari kupinde pai mukoti
imimi mune zvamama ofa here kuti akwanise kuenda kumba kana kuti akwanise kugara akabirira koti mamwati chi decision yenyu mamwati apa ndani chione rugaro hwaakuita nana maikuru acho wauri kushaudha ana maikuru acho uri kushaudhe kuhara semhuri iripo yaakasvika iripo so kuti ndinatse kuti tiite handling ah, ndatongogumirwa Nda- makusenda atouya ndegohobhos kupolice station Mm. ndichabvunza ne- ne- that issue yacho kuti toita sei because andichito ndandatogumirwa ndodii ndobva ndakwira futi pacentral petaka- paakavhurisa chi docket docket, eh. kuti toita sei nenyaya iyi iye wakungoita uri kundizokera polisi uri kuyo diamond fm ichiripote nyaya dzisidzo ndaitokumbira kuti dai iye ari padhuze tofonera mai ake totaura tese tiri pamwe zviro zvoite zvakanaka ndambozwa muchitaura nyaya yekuti manga mataura namai nyaya ye 40 dollars mamati ndanga ndati ndimupe mari ini 40 dollars yekuti aende kumusha kwake because wanga akatorongedza zvo zvake zvese mitundu yake mabrangeti matv wakatorongedza so izvo wakatopfeka zvo zvake zviri peked okay Mhm. Zvinhu zvake zvese. zvichireva kuti eh, mweya ne- ne- nenyama hadzichadunge dziripo Ah, ah, haasi kuda Maone- kunge ari apo haachadi kunge aripo asi kuti tiri kumanikidzire kuti ange aripo orit imimi Ko- ko- mukomatau eh, may- maybe lampi kuti tinge tinokasika kusvika pekupendere nyaya iyi Mhm. A- a- hamuna here hama iri munomu yaanonge kuwirirana nayo yaanokwanisa kunge achigara nayo um, mpaka tasvika zuva pazvizuva izvi eh. because iye pamweni eh, like you said lambi kuti eh, seadzimai uh-huh. ushanje dzinenge dziri kuwanda pamweni kubika pamwepo kunenge kuri kunetsa uyo chiti uyu unozondiwanzire sauti uyo akazoti wandinyime shuka uyo akazoti Eh, hamuna e, here hama yekuti munokwanisa kuti amboende kogare pona apapo since mapurisa akati aa munhu ngaamirire koti ari kunoko hapana here wemunenge akwanisa kuti anga achizoonana namaini naye mm, hapari zine izvi muno maamuna saka best eh, scenario inoita kuti vanhu mugarisane imi mugarisike iye agarisike maiguru vavewo comfortable ndeyekuti amboenda kumusha ndiwe ndanangosarudza hangu ndikamupe mari iyoyi waikwanisa kuzokwira musi wekoti day odzoka uwo yekukoti uh -huh. mm -hmm. e, eh, mari yebhazi inomutsvagira futi yekudii eh, imimi semunhu anonzi anenge anga amboita hasha akamuti aka ukadzoka e, tinovhiringana nenyaya yekuti waenda kukoti akauya mukadzi wenyu e, munomugamuchira here muzuva ranhasi kana kuti munomugamuchira here muchimuofa kuti mari yacho zvisina bopoto zvekuti unorara zvakanaka mukova chaiyo zviri kutondinetsa ngekuti ndainditori naye mumba mangwanani okay ndikamusiye mm-hmm. mumba ndichiende kuchipatara kumwana wangu ururwara uh-huh. utori kuchipatara ukaradzikwa ndobva ndatoye kuchipatara pendatobva apa ndichifanira mukoma ndaitobva futi kuchipatara uh-huh. saka kuti nditi handinaya mumba ka zviri kutondinetsa danga ngaiye ari padhuze ka tichinzwisise nyaya yake kuti yakambonyatsokumira iri dombonyatsotodzei ah chezinozondonetsa ndechekuti pamweni time frame ndo yazosiyana kuti iye paanga ari available imwi mwowo mamuri mboone eh. mwana uri kuhospital woo asi eh, sezvo imi mataura kuti eh, mkomataumurira kuti munhu kana zvichiita unondokwire bhazi ozodzoka eh, isu zvechichachichiita ngechekumubata that is off air uh -huh. tobva tavati kana zvichiita vasvike pano kuti zvichiita votopiwa mari yacho ipo panapa e, then tochizoti musi wavanouya kuuye kumakoti kwavoko e, eh, tochizosangana futi toona kuti tinenge tasvike pakutaudzana here ngekuti pamweni pacho zvimweni zvetinoita mukomatawo mm. e, dzinenge dziri hasha ehe pamweni pacho munhu mu- munhu Eh. unoda kuti ambo eh, b- akamboenda away so pamwe u- uchaona Pane song- kukosha kweku- kwekugara ainemwi Ehe. panzvimbo song- song uchaonawo yechirungu kukosha- inoti azi even lovers need a holiday Yeah, holiday, Awe kumboti kunoti, eh.
mumbo pamweni kuonana everyday unenge uri kuti "Ah, zuro ndakamutaurira yemafuta nhasi ndamutaurira yemuriyo haasi Mhm. kuuya nazvo zvinonesa saka i feel like eh, yemanga maita is, is, was, was a good one kudecision yekuti kana manga mataura nevabereki imimi eh, tochizwa ivo kuti eh, vangada ku, ku, ku, ku, kuenda here kune vabereki eh, kana vasinawo eh, then tinochichikumbirawo imimi mkomatau kuti eh, tichiite zviro zvakona murunyararo dai zvaiita kuti tione futi maikuru lambi mm -hmm. e, totaura namaikuruwo kuti maikuru kuti zvichibvira panguva ino kubva kubva muzuva ranhasi kusvike musi wa 19 kuti zvichibvira mukandonyarara yenyu zvinei mm -hmm. e, anhu andopedze mandoende uku nyaya yopera mosvike mm -hmm. pemunoite chi agreement yekudi yekufambire nyaya dzacho because nhamba dzaambuya nandatopiwa lambi kwana mhaiyo kwaarofanira oh, right. so what we're going to do is eh, tichafonera vese this is off air so that we, we, we get to talk to them eh, if there's any more information definitely uh, we will be giving it to, to the people because nanaona vamwe vanga vari kuti ah murume uyu wakazodai murume uyu wazodai saka pauya kudai kuzotauraikao eh, kuti ano ah, arume zvemamuri kuzwa zviyani handizvo mm. eh, zvanga zviri pachi paground so what we're going to do is tichatira kubata ivo mainini vauya kunoku tione kuti which is best kuti vaende nemwana mhm. kumba kunana mhai vozodzoka havo kuti vazoita decision yekuti ndakutakure twiro twangu votakure twiro twavo vochienda kuna chi kuna mai mabve kudi court mm-hmm. eho Uh, I don't know Lampi anything to add eh andina hangu cheku add uh, besides kukukumbira yekuti dai taita runyararo eh, eh vakwanise kuitawo comfortable ndinoziva kuti muhasha mune zvinoitika mumwe anotaura mumwe anotaura and panotaurwa nyaya anondiudza inini anotaura anotaura pake kuti anatsiridze pake eho ende ndafara kuti mauya muri kunatsiridzawo chii side renyu ngatichiitawo zvakanaka kuti chii e, tizozwa zvinotaura matare pamweni mm. munogona kutozowirirana kuti ngatisasaendokumatarianyi eh. kuipindira maningi anhu anodanana mangwana munofuma mokisana paya isu tozozi ah, ah. chaya chaya ndiye wangarodotondikuendese kumusha saka isu sitongoda kuti vanhu vapedze nyaya yakona eh, zvine kugarisana kwakanaka Alright, eh, tatenda baba eh, ndo tichataura nemi off air. And of course it is exactly 10 minutes and that's uh, 10 minutes up before 6. Uh, there you have it. Eh, tichaonesana toonesana vi- visit our Facebook page uh, tichionesana tichivabatsira tichiona kuti tosorova sei eh, nyaya iyi but eh, nemaonero angu aiwa eh, yasorovheka. Keep it locked right there where it's at.